चलू आइ दर्शन करै छी मिथिलाक मधुबनी जिलाक बेनीपट्टी प्रखंडमे धनौजा बस्तीके नजदीक थुमानी नदी किनार पर उच्चैठ नामक गांवमे स्थित माँ कालीके सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती के उच्चैठ देवी स्थान बेनीपट्टी अनुमंडलसँ पाँच किलोमीटर आ जिला मुख्यालयसँ बत्तीस किलोमीटर पर स्थित अछि ई सिद्धपीठ सड़क मार्गसँ दरभंगा सीतामढ़ी आ मधुबनी तीन जिलासँ जुड़ल अछि पश्चिम दिशासँ सीतामढ़ी दक्षिण दिशा में दरभंगा रैका पूर्व दिशा में लौकी राजनगर मधुबनी उत्तर दिशा में नेपाल तराई जयनगर आ उत्तर पश्चिम दिशा में मधुआपुर साहरघाट से जुड़ल अछि मंदिर में अवस्थित कारी रंगक शिला पर उत्कीर्ण छिन्नमस्तिका के मूर्ति अनुमानतः चौथी छठवीं शताब्दी से अछि सिंह पर सवार छिन्नमस्तिका वन दुर्गा भगवती के मूर्ति करीब ढाई फीट के छनि ओहि पर कलात्मक प्रतिमा जोगदा चक्र शंख एवं पद्य के धारण सेहो केने छथि चरण में माछक प्रतिमा सेहो छनि उच्चैठ स्थित छिन्नमस्तिका भगवती एकावन शक्तिपीठ में शामिल सेहो छथि महामाया देवी के संबंध में प्रकाशित पुस्तक में वर्णित तथ्य के अनुसार भारत के कुल इक्यावन शक्तिपीठ में उच्चैटक छिन्नमस्तिका भगवती के सेहो सम्मिलित कयल गेल अछि मंदिर से सटल पोखरि पूब शमशान छै जतः आयु तंत्र साधन साधना में लीन रहै छथि या स्थान उचित वासनी के कृपा छियन जे भक्त जे श्रद्धालु हृदय भाव से जे माँ उचित वासनी के पास में एला हुनका सत्ता सत कल्याण छनि जे कनेक आदमी अबै छै ठाम हंसैत हमसब विदा करै छनि

जगदम्ब अहीं अवलम्ब हमर लोक मान्यताक अनुसार उच्चैठ भगवतीसँ जे भक्त श्रद्धापूर्वक किछु मंगैत अछि ओ निश्चित पूरा होइत अछि ताहि दुआरे दुर्गाके नवम रूप सिद्धिदात्री आ कामना पूर्ति दुर्गाके रूपमे सेहो लोक हिनका पूजैत छथि किंवदंतीक अनुसार जनकपुर यात्रा के समय भगवान श्री राम सेहो भगवती से आशीर्वाद लेने रहथि किंवदंती सेहो अछि जे पांडव पुत्र अज्ञातवास के दौरान छिन्नमस्तिका भगवती के पूजा क आशीर्वाद सेहो लेने रहथि महाकवि कालिदास गोनू झा महर्षि कपिल कणाद गौतम जेमिनी पुंडरीक लोमस सहित कएक ऋषि मुनि अतः आशीर्वाद प्राप्त केने छथि एहि शक्तिपीठसँ विश्व कवि कालिदासके वृहद स्मृति सेहो जुड़ल अछि कालिदास के घर छै नदी के ओहि पार मे ओहिठाम विद्यालय मे गुरुजी सब विद्यार्थी के शिक्षा दीक्षा दैत रहथिन ओते से नित प्रतिदिन जे छै विद्यार्थी लोग दिया बत्ती जलाबऽ के लेल जगदम्बा दरबार मे अबैत रहथिन आ दिया जला कऽ पुनः विद्यालय फेर चलि जाथिन एक समय एहन भेलै जे घोर बारिश भेलै समय किछु बितलाके बाद जे छै घोर बारिश भेलै दू दिन दू राति तक बारिश होइते रहि गेलै ओकर नतीजा भेलै जे चारू तरफ समुद्र बनि गेलै चारू तरफ कतहु देखेबे नहि करै नदीमे जे की छै नहि छै घोर जंगल रहै समुद्र बनि गेलै गुरुजी कहलखिन विद्यार्थी के दियाबती जलाबऽ के लेल के जेबै आइ दू दिन भऽ गेल मैया के साँझ नहि पड़लैया तऽ के जेबही जराबऽ के लेल साँझ बता कोनो विद्यार्थी डर के मारे तैयार नहि भेलै जे ककर जोन अ, जान जे छै जे छै अ, जे छै अथी छै जे छै गुरुजी जायत एहि बाढ़ि मे भीषण बाढ़ि मे अथी करऽ के लेल पानि खत्म भऽ जेतै तऽ जेबै ने मैया के दिया जरा जा दिन के बाकी रहतै साँझ तए दिन के जे छै साँझ एकै साथे इकट्ठे जरा देबै कलिया कहलखिन जे गुरुजी लो सब मूर्ख आदमी सब अपने मूर्ख रहथिन कहलियै लो गुरुजी सब मूर्ख आदमी सब हम जाइ छी दिया जलाबऽ के लेल मैया के दरबार जेना मैया सवार भऽ जाइ छथिन ओकरा कपार पर कहलकै रे मूर्ख आदमी तू मूर्ख छै आ मानि लिअ तऽ डूबि कऽ मरि जेबा तऽ कहथिन पंडीजी सब जे अ, कलिया के जे छै डुबा कऽ मारि देलकै अहाँ जहन कोनो विद्यार्थी तैयार तऽ कैला जान गमाबऽ के लेल जा रहल छै तोही नहि जो आ जहन पानि खतम होइत जहिया सब आदमी दीप हमहूँ चलब साथे साथे दीप जराब आओर चलि आयब दरबारमे कहलखिन नहि किछु भऽ जायत तऽ दिया हम अहाँके दरबारमे हम जलेबे करब कहलखिन जो जहन मरऽके तोरा इएह विचार छौ तऽ ले जे लेकिन जाकऽ ओहिठाम कालीके निशान तू लगा दिए जे हमसभ जेबू देखऽके लेल तू गेल छला अहाँ कि रास्तेसँ घुमि कऽ आबि जो ओकरा कोनो प्रमाण चाही तैँ कालीके निशान ओहिठाम लगा दिए तो मूर्ख आदमी रहथिन अ, कलिया ओ करिखा बर्तन के रहन हाथ में लगा लेलखिन आर एक हाथ ऊपर केने तेरत जे छै नदी के एहि पार मेला एहि पार मेला के बाद माँ के परिक्रमा जे छै चारू तरफ जे छै केलनि जाके दीप जरा देलखिन मंदिर में आ मन में विचार करे छथिन जे आब काली कतऽ लगायल जाय जे गुरुजी कहलखिन जे कतौ निशान लगा देबऽ के लेल तऽ कालिक जे छै कतऽ हम लगबियै कहलखिन जे बाहरमे लगेबै तऽ कहीं पानि हेतै तऽ ओ धुलि जेतै तऽ गुरुजी कहथिन कलिया नहि आयल छलए तैँ जाइ छनि भगवतीके मुँहेमे लगा देबऽके लेल मन्दिरमे तऽ बारिश नहि हेतै आ मैयाके मुँहमे लागल रहथिन तऽ कहथिन जे गुरुजी सहीमे कलिया आयल छलए इएह सोचि कऽ जखने मुँहमे मैयाके लगाबऽके चेष्टा करै छथिन तखने भगवती साक्षात रूपमे विराजमान भेलखिन हेँ आ कहलखिन बेटा मांग के आइ दुनियाके जे किछु तू मंगबे कलिया सब किछु प्राप्ति भऽ जेतौ कहलखिन माता हम तऽ मूर्ख आदमी छी अहाँ जनिते छी लागू नाथ ने पाछू पाछा ने आगा भोगऽ बला छी ओहि ने पाछा भोगऽ बला हमरा सिर्फ विद्या चाही जे ककरो से हमरा बदला लेबऽ के कहलकै तथा रातिमे जते ग्रंथ छौ एक बेर जकरा तू छू देबही सब कंठस्थ भऽ जेतौ एहिठामसँ कलिया गेला विद्यार्थी मास्टर सब इंतजार देख कऽ सुति रहलखिन खा पी कऽ आब कलिया वापस आबऽ वाला नहि आब दिन कऽ मरि गेल वरदान प्राप्त करऽ में काफी समय हुनका लागि गेलनि एहिठाम मंदिर पर एहिठाम से गेला तऽ सब गुरुजी मास्टर सब विद्यार्थी सब सुतल रहे ओ टाला चाबी के पास में सबके खोलि खालि कऽ एक बेर ग्रंथ के जकरा छोथिन एके बेर कंठा तो होइत चलि गेलै सुबह जब भेलै तऽ गुरुजी कहलखिन देखी तऽ कलिया जे छै उठलौ कि नहि तऽ जाकऽ देखै आ तऽ कलिया आयल छौ कि नहि देखी तऽ तऽ आयल तऽ कलिया अपन सुतल उमंग से कलिया के जगायल गेल जहिना झाड़ू बहार के काज रहै अपन केनाइ चालू केलकै विद्यार्थी सब पढ़ऽ के लेल बैठले कहीं कहीं गलती होय तऽ ओ कहल अ, कलिया जे छै कहलखिन हूँ हूँ के शब्द निकालथिन ओकर बाद अंत में कहलखिन जे अशुद्धम किम वक्तव्यम विद्यार्थी अशुद्ध क्यों पढ़ते हो सही सही पढ़ो सही सही पढ़ो अशुद्ध के केला पढ़े छियै सही सही पढ़ो या जे छै कालिदास के नाम से कलिया जे छै विद्वान भऽ गेला एहिठाम से कालिदास नाम से विख्यात भऽ कऽ पुनः गेला है उज्जैन विद्युतमा के साथ संपर्क केलखिन है विद्युतमा के विद्या में हरेलखिन है अंत में लीला ओहिठाम हुनकर समाप्त भेलै

महर्षि कपिल कनाद गौतम सन सन कतेक ऋषि मुनि के आशीर्वाद प्राप्त भेल छनि जतऽ रामजी स्वयं आशीर्वाद प्राप्त केने रहथि ओकरा बिहार टूरिज्ममे तऽ जोड़ि देल गेल है मुदा ई कथनानुसारे अछि बिहार टूरिज्म टैग लागि गेलाक पर्यन्तो एतऽ किछु जमीनी पटल पर काज नहि भऽ रहल अछि चाहे वो मंदिर के परिसर हो या आवागमन में प्रयोग हो वाला सड़क या मंदिर परिसर के इर्द गिर्द फलित फुलित व्यावसायिक ढांचा सब ओहिना के ओहिना अछि बिहार टूरिज्म टैग तऽ लागि गेलैए मुदा हर बेर हर साल ओही में लीपा पोती कऽ कऽ लोक के सामने मंदिर परिसर के दर्शा देल जाइ छै बिहार पर्यटक बिहार पर्यटन दुनू अपना आप में अतः विफल भऽ रहल अछि हमर हिसाबे एहि शक्तिपीठ के एहि मंदिर परिसर के एहन भव्य रूप देबा के चाही या अतः आवागमन के अते सुविधा रहबाक चाही अतः रह सह के स्थल रहबाक चाही अतः रह सह के उपाय होबाक चाही ताकि आबयवला जते पर्यटक छथि जते श्रद्धालु छथि देश विदेशसँ हुनका कोनो समस्या नहि होय ई प्रदेशके श्रद्धालु तऽ उमड़िते छथि लेकिन मुदा घर दोसरो प्रदेशके दोसरो देशके अगर श्रद्धालु एतऽ एता तऽ राजकीय कोष आ भारतीय कोष के सेहो एहिसँ बहुत फायदा हेतै तऽ ई आग्रह अछि जे केवल नाम लए ई बिहार टूरिज्म नहि रहए अतः जमीनी स्तर पर काज सेहो कयल जाय तऽ आइसँ जनतब अछि कि उछल छिन्मस्तिका भगवती के कतेक पैघ प्रकोप छनि हिनकर हिनका लग किछु अगर नीकसँ श्रद्धापूर्वक मंगल जाय तो निश्चित पूरा होइत अछि ताहि दुआरे रोज हजारों के संख्या में श्रद्धालु ओतय उमड़ैत छथि विशेषतः दुर्गा पूजाक अष्टमी आ नवमी के श्रद्धालु के अपरम्पार भीड़ अतः होइत अछि तऽ अहूँ सब एहि दुर्गा पूजा में अष्टमी आ नवमी के जरूर जरूर उच्चैठ भगवती दर्शन करे ला जाओ और उता श्रद्धा पूर्वक अपन कामना कहियोन निश्चित उता अपने कामना पूरा होयत यह हमरो सबके कामना अछि जे अपने आस्थाक अपने मनोकामना अवश्य पूरा हुए उम्मीद अछि जे ई संस्करण अपने नीक लागल हैत तऽ मिलै छी नयका वीडियोमे अगला वीडियोमे ताबेतके लेल जय मिथिला